ond y bobl sy'n defnyddio nhw ar y stryd. So, yn aml, fi'n credu bod lot o bobl yn gweld, gweld y pobl hyn yn mynd yn hollol uh, ddiamynedd gyda nhw, ond maen nhw'n cerdded, y pobl yn dod i un ochr, pobl dod ochr arall yn reili gyflym, a wedyn maen nhw'n dechrau cerdded yn reili ara, yn edrych ar y ffôn. Ond peth yw, dyn nhw ddim yn cerdded yn syth pan nhw'n ar y ffôn, maen nhw'n dechrau just wefru un ffordd i'r llall, oeddech chi'n stuck tu ôl nhw. Mae hyn o'r un, fi'n credu bod rhywle yn China ar hyn o bryd, chwbod, mae dych chi fel cycle lanes, mae yna lanes i ffôn symudol, lanes i bobl o ffôn symudol wedi dod yn ddiweddar. So achos mae eisiau gymaint o bobl jyst yn browsing, mae angen sort nhw mas. Peth nesaf sy'n rili, rili mynd ar nerves fi, yw hysbysebion anti-ageing cream. Maen nhw'n defnyddio fel geiriau does neb yn deall. Gallen nhw roi unrhyw beth yn y rein, a byddwch chi ddim yn gwybod, gallen nhw jyst roi pisio cath yna fe a galw fe'n rhywbeth really posh a byddwch chi'n meddwl, ww, maen nhw'n gret. A'r peth gweitha amdano'r hysbysebion hyn yw maen nhw'n defnyddio fel supermodels, fel Claudia Schiffer neu rhywun fel la. A does dim angen anti-aging cream ar Claudia Schiffer, achos mae'n stunning anyway. Fi'n teimlo fel bod fi bron yr oed lle dechrau ni. Dyle fi ddechrau meddwl amdano defnyddio anti-aging cream, ond fi ddim mynd i, os dyn nhw ddim yn gweithio. So fi mynd i stico i 99p moisturiser o Poundland, fi'n credu. Mam yn defnyddio fe, fi eitha crac amdano fe. So, gain or what gains. Na. Yr ola ar y rhestr i yw ciwiau'r cloi. Ych chi'n gael o cwmni amlwg iawn, so meddyliwch am y cwmni mwyaf amlwg sydd yn gwerthu ciwiau a 'na beth i fi'n siarad amdano ar hyn o bryd. O'n i ar y ffordd i Manceinion i chwarae gig a wnaethon ni stopo mewn gwasanaethau, services, Ar ffor i Manceinion. O'n i'n meddwl, o, oce, na i gael, na i gael tymor bach cyw iar. So nes i fita fe, ffain, popeth yn iawn. Rhia dwy awr yn ddiweddarach i ni'n cyrraedd Manceinion, cyrraedd y gig. Mae'n teimlo bach fel, o, teimlo bach yn dodgy, ddim yn siŵr iawn beth sy'n mynd mlaen. Ti fyna ar y llwyfan, a nath e ddod, dod i'r gan ola, a ni fel, o, mae'n mynd i ddigwydd, mae'n mynd i ddigwydd. so gos i jyst diwedd y gan, gitar lawr, rhedeg o'r llwyfan, a jyst... Sa'n gwybod man. Gallai fe ddim wedi bod dim byd arall, achos oedd fi'n fi ofalus iawn fel arfer. Um, yeah. Oedd e'n ddwrnod gwael. Wellies. Lovely. Bach yn fawr, ond chi'n bod, dim ots. Fi'n edrych fel um, super furry animals. Circa 1999. Fi yn edrych mlan hen bryd i'r bobol slow 'ma ga'l beth sy'n dod ato nw. Reit te, mae hon i bawb sy'n ofan tyfu'n hen mewn steil. o, mae'n teimlo rili dda. Mae hyn yn payback am y noson o sbiwo bail ges i yn Manceinion. Dysgu gwers i pawb sy'n brynu chicken yn Manchester. Wel, fi wedi colli un Wellington boot a mae menig fi yn llawn slops, QER a cream sy'n meddwl bod fi wedi gwneud diwrnod da iawn iawn o waith. Nes i weld un dal yn jyst yn hedfan tuag at y camera, oedd hwnna'n ei fi deimlo'n rili hapus. Ond um, oedd tipyn bach o fwg yn y mas o batri, oedd hwnna'n cwl.